Ok nɔvi lɔlɔwo mi ɖo gbe na ame sia ame va gbe ŋke ƒe aʋa la dzi fia eya nu sue ɖe ko me di ma kɔ fia mi ne le nuɔ dzi kpɔ la akpɔ be election yi le dzi yi le Ghana fifi la yi wo ɖa kɔ vɔ yi wo me kpɔ ti ame ɖe ke o eya ƒe nya ye le zi dzi fifi la BBC ƒe page ye nye ma me le fifi la nu yi me di be ma gblɔ na ame sia ame le gbe ŋke ƒe aʋa la dzi vevie tɔ mia tɔ yi wo le Volta region me be vevie tɔ mia tɔ yi wo le Volta region ɖekakpui kple tukpɔkpɔewoe, ɖekakpui kple tugbedzewoe, eya nye be edze be míʋu ŋku. Ɛhɛ̃. Ame aɖeke megakɔ wo zi yi wòava yi nɔ alo power yi wòava yi xɔ alo ega yi wòava yi ɖu le parliament kple government side ɖe ne wòakɔ va gblẽ wò agbe ɖome o abe ɖekakpui o. Mebe, mewɔ video va yi, ne eva yi mu le ne wolé wɛ o ɖeka ko woalé woava yi tu. Electric pole lé ame ɖewoe ŋtsɔ woku. womagatrɔ agbɔ o. Ame ɖewo yiɛ ɖe Nov gbedzi wovayi xɔ accident ame yiwo ku le eme mi kpɔɛ kple miaƒe ŋkuwo. Nyateƒe ɖeka ya me di be matsi na mi le agbe ŋke ƒe aʋa la dzi me be me ga vayi dakɔ ɖe NDC kple NPP ta o. Ame yiwo le parliament kple fika fika yi tso assembly ma dzi kɔ yi ɖe me ga le gblɔ ke be edze be mia le wo akpa sese ŋku me sese be no dzra doɔ me ɖo na mi. Eya le veve ɖe. Ne nye ɖekakpui ne da kɔ vɔ ɖe mi da si le yi si ŋu ne wa na announcement e e declare me yo declare ko mia take that person on ele veve ɖe le ʋe dukɔ me ele veve na voter region be mia tsi e doɔ me ne nyo e mɔwo pete no dzra mɔwo ɖo ne dɔ ne va aƒe na mi sɔlime xɔ ya kufua do be ya tu ɖe me be me hia mi o mi me hia sɔlime xɔ me sɔlime xɔ me ɖe me na mi nuɖuɖu o. We pray more than every nation in this country in in this country in this world gake míawoe hiã wu wo. Mide asi le hlẽ ma mɔ ŋu ne míkpɔ agbeɛ ƒe vivi. Eya gblɔ mele na wɔe. Medi be makɔ Dubai kɔ fia mi naɖe ta nɔ mɔ dzi ne míge ɖe desert-ɛ me ne nakpɔ be nuka le dzɔdzɔm. Ne ège ɖe desert me fifi la ɖe, gbedzi yawo ƒete trɔ zu teƒe yi wodzra do yi nye nukpɔƒe na amegbetɔ. Gbedzi aɖe, desert aɖe. Etrɔ zu gbedzi yi nye heaven yi wotu le anyigba dzi. Ame sia ame le teƒe ya di be yeage, wò afɔ nege ɖe eme. Edu ya me ya mele. Mele desert ya me, medie desert nye ŋutɔ. Vɔ kpɔ ale yi wotrɔ eduɔ ɖa. Kpɔ ale yi wodzra duɔ do yi wɔe be duɔ ɖe. Ne ege ɖe eme ɖe, anya be dukplɔlawoe le du ya me si. Anye be ŋku ʋu na dukplɔla yawoe. Desert yi nèkpɔ va yi ɖe, eyawo trɔ zu trɔ zu glasi ŋkuwo hã le fi. Jonas le Amerika le etɔ gblɔ be twenty four seven. Nyemava etsa akɔ fia wòe o. Ele YouTube dzi ewòe ya yi ɖe YouTube ne nàkpɔ be Dubai two thousand and four ɖe leke wòle. Mewɔ video va yi. Violation yi wole wɔ fifia ɖe medi be mana ewò ɖekakpui tugbedze. Assuming be míabe election woakɔ le development na mí sigbe ɖe anye ne mía míanɔ ekɔ da ɖe ta vɔ me yawo le wɔwɔ na mí o. Nɔvinye, wo me le eya wɔ na mí o, wo me le duɔ me dzra ɖo na mí o. Ame ɖewo du me nye ya me le. Me be ɖe agbe vivi le teƒe ɖe, Jonas be yi ma ga gbɔ va aƒe o. Mía ame ɖewo mía gbɔ va aƒe, ne wo dzra duɔ me ɖo na mí.

Wobe yewo di be yewo a legalize motor bicycle yewo nye okada. Ze me dza ya na do le university a va wɔa? Ma bia woe. Mi bia Togo tɔ woe. Mia tɔ yewo le Togo me ɖe ya ta me me nɔ gblɔ mi ame yewo mi le voter regi eŋe dukɔ yi mi le voter regi he Togo tɔ wo le aviɛ fa tso gbeɖegbe ke mi gbe be ma kpeɖe ŋuwo ɖe vɔ mi be mi nyi nɔviwoe ɖe. Wokɔ zemedza kɔ le vota be dzime va. Miatɔ yiwo le aflawo mɔdzi mia ya mi le wɔ xoxo mi nya le yi enuɔ le. Ado le university me a va wɔ zemedza ne na bia ɖokuiwo. A va wɔ okada ne na bia ɖokuiwo. Do you know the risk involved in in riding motor bicycle? Eya gblɔ me le. Amewo le factory ŋu.

Mhum. Ne tsi dza ame ɖeke makpɔ teƒe wòado afɔ. Ya vo ta ɖe dzi gblẽ yata maganɔ gblɔ manɔ gblɔ 24/7 be ne mígbe be mímalɔ̃ agbea me ƒe viviwo ɖe, míanɔ vevie si. When we refuse to accept the the enjoyment on earth here, We will suffer the the the the the pain on earth. Aha, yata wo fi wo kɔ Biblia kɔ fia be se veve le agbea me ne eku vɔ ne na va yi zɔ le sika dzi. Kpa wo. Eƒe ŋutsu, me galɔn de nya ma dzi o. Nye le tsitsi na we me galɔn de nya ma dzi o. Agbea me ya vivia le agbea me ya nye dzipo. Dzipo yi ne le kpɔkpɔ le mɔ dzi de ya me kɔ le wo fia. Ama ɖeke me ga do le ho e. Ame aɖeke megado le wò o. Do le sɔlemexɔ me ne nàkpɔ ayame, nàtsi na Mawu, bia Mawu yi le dzieme yi na tsi dza yi wotsi na wòe ɖe. Biae se be ne tsi dza ɖe, ne tso ame ame vɔ̃ɖi ƒe agble kɔ da ɖe, gbegbe wòawɔ ema ɖe ye wòakpɔe dze sii be eyae nye Mawua nyateƒe. Ne ewɔ ema vɔ ɖe, tsi nɛ be contradiction yiwo le Biblia me ɖe neva de kɔ ƒu gbe me be edze be mílɔ̃ agbe vivi le agbe ya me. Ne wokɔ wò kɔ da ɖe dziƒoxɔ ya mee, mavivi na wòa? Ne wokɔ wò kɔ da ɖe mɔ ya dzi be nàku ʋu, domahi taksi ku ele, ne wokɔ wò kɔ da ɖe mɔ ya dzi, edzi madzɔ wòa? Kpɔ míaƒe mɔdodo ɖa. Kpɔ míaƒe mɔdodo ɖa. Efi gɔta, mi me, you can't, nyemekpɔ gɔta kple nye ŋku kpɔ o he mege ɖe du ya me o. Nye me kpɔ gata kple ŋku kpɔ o. Nyateƒe ɖeka ma tsi na wole agbe ke ƒe aʋa la dzi. Nye me kpɔ gata ɖeka kpɔ o. Mi di be agbea ne vivi. Mi di be nyateƒe ne nɔ doɔ me. Mi di be dukplɔlawo no dzra doɔ me ɖo na mi. Yata mi nɔ mɔ dzi va. You need to love money. You need to love life. Ne wome lɔn woa gbe be wotsi na be Yesu Kristo ku ɖe ta weta Wò tse na kpe fu ɖe ta alo tse wò ya na sacrifice nɛ. Don't sacrifice any single thing for any Jesus. Nye le tsitsi na wò le agbenke ƒe aʋala dzi. Mèga sacrifice naɖeke na Jesus o. Jesus ma sacrifice wò agbe le anyigba dzi edzi ɖe adzo vɔ ava nɔ dziƒo anɔ mía kpɔ do ɖa abusam ma nɔ fu fia mí le anyigba dzi o. Ame yiwo le fu fia mí yiwo mía describe be abusam ɖe, woawoe nye ame yiwo kpɔ mía ƒe ga kɔ le dudu wɔm kple woƒe ƒometɔwo ɖeɖe. Mhmm. Nyateƒe ma tsi na wò le agbekeƒeya ƒe ala dzi. Nɔvi lɔlɔ̃woe mebia da gbe na ame sia ame. Mègaŋlɔ bome be ne èva mɔ dzi dze agbagba ne na subscribe, ne subscribe vɔ la, ne nàma videoya kple ame nɔvi. Nɔvi lɔlɔ̃woe, míanɔ ka me? Yeah.